a ṭha ti awk in mibu kut tong in a kut nih a ka dunpinak ka hmuh ruangah tuan zong amah thangṭhat kho ding caan ṭha kan ser piak ruah ṭhan tikah hin Pathian cungah lunglawmhnak biachim lo in um kho ding kan si lo. Tuan ca zongah kan thinlung tein cu bantuk Pathian nih kan nunnak a hman cio i rian a ṭuan ning, a kan kilven ning le a zumhahar ṭihnung vialte chungin a ponchen chuahnak vialte ruat ṭhan in Pathian kan thangṭhat lio caan a si. Kei cu ka ruat tawn, voi tampi ahcun mino caan hmanh, Khrihfa upa caan hmanh, nupu caan hmanh kan timi vialte khi ṭuanvo laknak lawng ah ai tangmi si i ai telmi kan zapi te caah cu Pathian kan thangṭhat khi a si ko. Cucaah cun mino ca ah lio ti bantuk pawl khi Khrihfabu church hawinak ahcun a si in ka zum lem lo. Nubu caan hman ti zong khi nubu nih tuanvo tu si i Pathian thangṭhat ṭhiamṭhiam a si kha kan philh lo dingah langhter ka duhmi a si. Tutan ca zong ahcun atu lungput he mino caan hman a si kan ti nain nulepa a rak chuak khomi keimah pumpak zong nih lunglawmhnak tampi ka ngeihnak langhter ta ka duh ve. Hi tuzan caan hi mino caan kan si. Cun thlathum thlali chung hika na summer rian hung ṭuan i thaizing lei cun sianginn kainak ding i hmun le hma lam ṭhan dingmi dir ṭhan dingmi ka si cah hin keimah ca cu tudan cam man hi phut tam te hin ka ruat keimah keimah farewell he thaw hna bantuk hi ka ruat Khrihfabu nan kukin tlai hna ti bantuk phu dong in ka ruat a phun phun kho ka ruat ka khian zeipi na ngai khe chim lo ti zong hi ka thinlung ah fo kha chak to kho mi um lo va chim ning tiah lunglawmhnak chimning tampi a um va chim ning tiah Khrihfabu le chung khuakha cio in nan kan zohkhenhnak chimning tampi ka ngei va chim ning tiah hma lei i sian kai le ka cawlcanghnak ding kong zongah thlacam cah ding ti zongah tampi ka ngei cu vialte te van chim lengmang ahcun caan zong a tampi ding a si fawn cu bantukin zeimazat zeitik dah rak ti ṭhan khawh la ti zong kha ahohmanh nih a chim khawh lomi sianginn dai chungah service ah break kan pe hlan chungah gara khalar mo ti zong theih lo gara khalar mi zong ti zong theih lo cu bantuk in biacah phun zong nan chim hnu hi ti phun zong ke sadu ka bathat a phun phun ke ka ruat ve ringtla lo buin pathian rian tuantu pastor kan si caah ka thinlung chuah zong zan le keimah thinu zongah ka pawi panmi cu le kai lok biumi thi pakhat ah ka chiah zong zan mi cu Khrihfabu kan timi hi lungrual tein, i daw tein, tlecingcem tein an kalṭi ko. Khrihfabu hi an lawm ko. Khrihfabu hi an dam ko. Khrihfabu hi uh, lungkhat tein karlak ti ko ti kan theih tuk in keimah nih keimah pun ta chim lo ka theih ve tuk in kai lo mi thil zeihman um bel lo Voi tampi ahcun kan zumhnak ruangah kan i dang men ko lai. Kan pommi pawl ah kan i khat lo men ko lai. Kan i kalpi duhning ruangah kan lung ah puro caan um men ko lai. Sihmanhsehlaw cu pawl cu kan i ṭhennak pawl, kan i hawikomhnak a donghtertu pawl i canter lo ding hi pastor pakhat thinlung in cun ka thinlung chungah ka chiah zungzalmi thil a si. Cucacun tukum kum thong din kum he rian chung MCC Krifa Mutishuan in kalmi te zoh tikah dawtnak in thil ṭha muisam a kentertu Krifabu nan sinak te kan hmuh tikah keimah pumpak zong lunglawmhnak tampi ka ngeihnak kong hi nan sinah chim lo ka pum kho lo Cucu a taktak ti a si. Voi tampi ahcun kan thinlung chung a ummi, kan hei chim ciomi pawl le kan thinlung chung a ummi, kan hei ruah ciomi chungah hin minung kan si bantukin kan ruahnak ai den caan um kho. Kan i rem bantuk a rawh caan um kho. Cu bantukin kan hmuh thiam lomi a rawh caan um kho. Sihmahcun cu vialte cu Paul nih thawngṭha hi zeiti an va chim hmanh ah thawngṭha si poh ahcun kai lawm ko ti phung in Khrihfabu ca i kan ruahmi le Pathian ram luat Pathian ram rian ca ṭha ko ti kan ruahmi kong i kan chimrel cionmi si ahcun ṭhatnak in ai lakpiak thiam i cu bantukin kan ca i ṭhanchonak ca i han thiam cio dingmi kan si khi a biapi tuk ko rua ti hi tutan caan zongah an rak kal ṭhan ta ka duhmi si ko pehzulh in kum cheu tuk a tang bikmi kan lam ṭuan chungah hin kum hram thok tein kum thar kan rak ton sin tein kan thlacamnak phit loin cu chungah cun a kir ṭhan lengmangmi si hna si ko kan thlacamnak cu mi nia kan tonmi thi pawl kan zunmi theipar pawl hi Pathian kan rawm kan nunnak lamthluan ah kan i hal bantukin tling tak lo sihmanh usih misual sihmanh usih kan thlacam lannak kan ngeih caah na min kan i thangṭhat ti i Pathian lam a kan hruainak Khrihfabu i huap zong in Pathian a lawm khotu a thangṭhat khotu kan si ding khi a biapi ngai ruah tiah ka ruat tawn

Biakam thum chung i Exodus dan thumnak an tan li hna chungah Moses lungput Khrihfabu ca i rian kan ṭuannak cio ah zei bantuk lungput he dah Pathian he kan chawnh ve zei bantuk lungput he dah Pathian sinah bia kan chim ve Cucu kan zumhnak rak der ruang ah si maw, cucu Pathian kan i bochan ning hi kan fian lo ruang ah si maw ti zoh ṭhan ding ah Moses a nunnak, Moses a lungput, Moses a sining te hi zoh ṭhan ding ah ruat ṭhan ah si law ti ka duhmi a si i, cu te cu tuan le caan ah ruah ṭi ding in ka duhmi a si. le Bible cak in ken cio ko hna lai ti ka zumh mino sinum ah zem zat chim chim ton cheu a Bible ca pi den kan kholo zo keimah thinlung chungah cun a thiang Bible ca tial nak ko kan zo le bang ahcun lung cung hlan nak tial i thing hong hlan nak tial i sakhu cung hlan nak tial i thing hna hna cung nak tial le cun cu original Bible ca i thok nak ko nan se cu theng kan ken lo ah Bible ca se lo ti ram ma ti lo Hi pawl cu ṭhanchonak hi a pek i fimcat in a si hi cu kum tampi lai mi hna lebang cu kan hmang rih lo. Cudah cun cutin a chen tiluan ai thlen sin tein device nan kan khumh i kan telephone hna kan rel khawhmi kan icon hna kan rel khawhmi le kan laptop hna kan rel khawhmi hi keimah thinlung chungah cun Bible cu a si ko ti i ka rawh zungzal i Bible ca kan rel cang lai kan ti ko te ah caan remnak loin Facebook hna tongh lo ding

Marjan Tapim coli NIV ti khim jen new khim jen pawn tam piu na tu tan ah fak nawn pin lan na duh mi hi good new Bible si hi revise an tong mi kha si cu te cu ban kau kho na si no ti ka duh mai lai Bible version kan nak tu si da cun good new Bible ti mi te kha tlau in zoh ṭining follow dingah mirang ca rel mi ca cun ka duh ngai lai ko na si cun ka rel lai i a fian ko hai cak khan mirang ca fian chap a duh mi ca cun cucu lo dingah ka dan in thau pot in chapter verse pawl te langhter tu te cu a kan tuah ka ti lai ne Baibal ca kai thimmi an pakhatnak ah a ril lo rialtu law a zapi te tu nan i can i Baibal ca zoh ding kha si ṭhiamṭhiam ko. Le pakhat te lawng kun ril lai i cucu Exodus den linak cang hnih thumnak zawn kha kun ril lai. Exodus den li cang hnih thumnak zawn kun ril lai. Sihmanhsehlaw Moses nih, Bawipa, kei cu ka ngaithiam ko, midang tu thlah ko hna, tiah a ti. Sihmanhsehlaw Bawipa, ka ngaithiam ko, midang tu thah ko hna, tiah a ti. Hihi Exodus pathum i kan zoh lai ka ti i pahnih ah ka hun rel tikah phundang pi a lo thawng in Zeiruangdah hi Moses nih hin Pathian nih a thim i Pathian nih a ummi a simi a miphun a ram caah a si lo si le a Pathian ram rian caah rian a fial i Pathian hi hmai i ton in ai chuan vemi Moses nih Pathian Bawipa ka ngaithiam ko midang tu fial ko hna tiah a ti hnga ti hi tunalei caan ah zoh ka duh mi a si ruatki hna si law tiah ka thinlung a hong chuak mi a si cucu zeiruang ah dah kai thim kher i tunalei caan ah chim ka duh kher ka ti si ahcun zumtu paohpaoh hi asilo Khrihfa paohpaoh hi Pathian nih lam pakhat khat in a rian thiangṭuantu dingah thimmi, fialmi, auhmi kan si cio hna. Cu dirhmun i kan dir lio caan ah voi tampi ah cu rian pekmi, rian peknak auhnak maw, fialnak maw kan thei ko nain a cohlang ngam lomi, ai khinh ngam lomi kan um ṭheo lengmang. Voi tampi Khrihfa pa kan ṭuan piak, mino pa kan ṭuan piak, nupa kan ṭuan piak tiah kan i fial tawn hna nain chungkhur khar ding ruangah a elmi kan tam tawn ṭheo. Cu bantukin mino pa rian kan ṭuan piak kan ti hna zongah zeimaw pakhat khat ruangah kei cu ko in ti kan hmang tawn Moses zong nih hin cu bantuk pawl in dirhmun ngei in a sining zoh ṭhan in a nunnak i check ṭhan in Bawipa ka ngaithiam ko midang tu vial ko hna tiah an tinak kha hun relmi ka si Le cu zeiruangdah Moses nih cu bantuk cun a ti hnga ti hi tuale caan ah kan zoh ṭi dingmi, kan i ruah ṭi dingmi, a phi kan kawl dingmi cu a si. Le Moses hi nan hngalh bantukin Exodus bel thumnak Exodus ṭhawnnak caan lumnak in ah hmun hun re a si ahcun pek i mino upa pawl ṭuan ko pekmi nu upa pawl ṭuan ko pekmi Khrihfa upa pawl kan nunnak chungah Pathian nih na dirnak hmun kha hmun thiang a si atu na tlaihmi rian hi rian thianghlim a si keimah rian a si cucaah cun a thianghlim lo bik i na nunnak na pum chung ruahmi na kan in phoih tiah a chimmi aw a hngal khotu a thei khotu kan si ve maw ti kan ruah ning a biapi ngaingai rua ka ti voi tampi ah miphun tampi sinah miphun tampi van ti si law kan palh sual lai laimi tampi kan nunnak chungah hin kan dirhmun hman loin Pathian rian thinhmi ṭuanvo zei bantuk ṭuanvo dah kan ngei zei bantuk in dah a um ding ka si ti hngal loin nunnak kan hman caan tampi um kanmah nih ka sawsawk sihmanhseh Baibal caan ah kan cawnpiak duhmi Baibal caan i cu a rian khi kan ṭuan lai ah Pathian nih a kan khihchih i kan nunnak chung i ngeih ve dingmi nun

Cucu Moses sinah Pathian nih a chimmi bia hi fak deuh in kan ruah ṭhan a za cang. Zeicah? Na umnak hmun kha hmun thiang a si, i poi, na ke nan poi. Cun hnu kan i poi hnu lawngah lawnglawng ah cun pei Pathian nih a kan fialmi a kan auhnak aa temtlikmi rian a ṭuantu ning kan si cu ti kha Moses an nunnak le Pathian an i pehtlaihnak chungah Exodus fiang tein a kan zuamtermi thil a si lengmang. khamhmi kan sinak tiang hrinṭhanmi kan sinak tiang Pathian fa kan sinak tiang ahhin cun a poi lo kho men a poi hmanh ah poi lo tiah van chiat ah phung si sihmanhsehlaw rian khinh cangmi le Pathian i auh cangmi hna minung nunnak ahcun kadep phoih bak ti hi tuan caan ah kan kan hau mino zong mino kan si rih ti a ngah lo Thianhlimnak a thurhnawmmi phoih in a thianghlimmi nun he Pathian rianṭuan a za cang ti hi Moses a nunnak chungah a kan chimhmi, a kan hngalhter ṭhanmi rian i fakpi in kan ruah nih a biapi tuk. Laitlang lei i zumhnak fehnak kan rak ngeih hlan nun cawng ding an si ti lo. Hika hmun ah fimkhur in a ngang bikmi kan si cang hna. Laitlang lei i rian huaha loin phunghar phepaw dun ei cawh bantuk in an huasa dingmi minung kan si ti lo. Hika hmun ah rian na khai tamnak hmun a si caah fimkhur tein nunnak hmun a haupi kan si cang hna. Cucu kan minung sinak hmun i kan hngalh a hami dirhmun lawng si lo. Zumtu kan nunnak ahcun a bik in rian khenhmi hna kan nunnak ahcun, auhmi hna kan nunnak ahcun, thimmi hna kan nunnak ahcun, kan nunnak i a thurphawmi ti ruahmi kedan phoi caan a si cang ti kha fakpi in MCCF a dam, a ṭhawn, a fehnak ding caah pastor khat dirhmun ve tein sawm kan duh hna a si. Cucu Moses a pumhnak kong zeiruangah dah midang fial ko hna tiah a chim i phi kan kawl hlan ah a pakhatnak i biahmaiṭhing an tu langhter duh ta mi a si. Le tuzan ni caan ah hin Moses nih hin zeiruangah dah Pathian Bawipa zei a si hman zongah keimah cu ka fial ti duh hlah midang tu hi fial ko hna tiah a ti hna timi a phi kawl tuah hna si law cucu a tlai tuk sual lai ca sau tuk phung cin ka duh ngai tawn ko nain a ngaitu lei lungput le sining zoh lo mang hau ti khi kan ti chaba sa kan cawn co thlarau hruai pin ah cawm mi na am hruai da ton ruai Mah lo ahcun na phu sinah ṭhat sasai fawn lo an ngeih khawm sasai lo mipi hna a ngaitu hna ka zoh lo ahcun nangmah cu na hnu lei ah min pek na ngeih cawlh i a leih thei lo tuk i mihrut na si ti nih a dawi cang lengmang ko ti kha si ko. Cudah cun cucu ral na kan lehtu lengmang si ve sau tukom lam thung chi ne ka thinlung a chungah om kho liam lo cuti ka ti tikah thlarau rian tuan da le pathian ai phun da tha zei rian lo mi phit peng phun nu tha ku pathian rian tuan na thlarau rian tuan da cho hlan ngai mi tim lam nak he kar ha ve mi ma ban si kha lamter ka nu ta mi che si ko tha kan ton kan alai ban zong tu chu he ra chung kau pa tho lo zong pa tho Baibal ca hi kan rel sawh lo a zaang bak lo ti kha voi tampi ka chim tawnmi a si. Le pakhatnak ah a phi Bawipa kei cu ka zaangfah ko ka ngaithiam ko mi dang tu feel ko na ti kha a tu hun relmi Exodus dalina ca hei thumnak ah hun langhter i zero ah cu bia cu chim khawh hnga kan hun ti tikah a ruang an rak um. Cucu khatnak ah zeidah si kan ti ah cun Exodus del thumnak cang hlei khatnak zawn te kha Exodus del thumnak cang hlei khatnak zawn te khan a um. Cucu zeitindah Moses nih a langhter tiah kan ti a si ah cun atu ka chimmi version hi kan tiam a si i I am nobody ti hi Moses nih a nunnak chungah a hngalh tuk, ai tim tuk lawm la. Kha hi te hi kan Khrihfa sinak ah rian khilmi, kawhmi, cutin khatin timi cung rianmi cungah voi tampi ahcun kei cu zeihmanh ka si lo ti kan ti lengmangnak hi a donghnak i Moses a lungput ah Pathian Bawipa ka ngaithiam ko. midang an fial ko hna timi lungput a ngeihtertu si tuan an ti. Lai ho ka hun rian hna. Moses uh, Exodus bel thu na chang hna. Bawipa nih uh, chang khat na Moses din khan Pathian cu Pharaoh sina va kal i Israel mi Egypt ram in va chuah pi dingah kei cu kai tlak lo hi ka lai cha cu nobody ti mi ba fang hi kai tlak lo tiah Nehemiah i kan ruah ṭhan ning a pi cu cawn. Ahodah Pathian rian ca hi ai tlak, kai tlak ko a ti ngammi kan in lai. A taktak a ngaingai lo an ti set cun Pathian rianṭuanmi si ding ah asiloah Pathian nih khilmi rian a phurtu le a kalpitu sinak ding caah ahodah kai tlak a ti ngam hnga? Sihmanhsehlaw zeihmanh kai tlak lo tiah a rak ti tikah hin a hmaanmi lungput in maw kai tlak lo ti a dikmi lungput a dik lomi lungput in dah kai tlak lo ti ti hi ruah awk tlak tu rak si. Ninak voi tampi cu keimah kan sin in hrimhrim i kan dir le bunh hrimhrim in Pathian rian ṭuantu ding kai tlak lo kan ti hi kan i toidornak thinlung in kan chimmi maw a si asiloah kan i tangṭhatnak dirhmun kan chimmi maw a si asiloah kan duh lo hrimhrim ruang i kan i zuam lo hrimhrim ruang i kai tlak lo kan ti dah a si ti ruah awk tlakmi kai tlak lo timi kan fang hi kan mah le cang ruang Moses zong nih hin atu ku relmi kan zapi theih dingah ko nu relmi bawipa ka zang kha ko ka ngai thiam ko midang atu feel ko hna ti awk ti hna na a chimmi bia cu atu kan rel ni I am nobody ke tu zei bi salo ai tlak mi bi salo ti hi a rak chimmi a si Cu lungput i vet chin si ahcun Moses nih kai hlak lo ti rak ti tikah hin toiwi dor dang a rak si lo, ai tang tuk ruangah a rak si lo, a zuam lo, a duh lo ruang tu a rak si ti a lang kho. cucu fakpi in kan ruah ṭhan a hau zeirona cu cun a ti kan ti si ahcun zeirona cu ti kan ti kan ti si ahcun Moses nih a fialtu Pathian i a dirhmun fiang tein rak nan do caah a si a fiangtu dirhmun kha a rak in hngalh fian lo caah a si. Cucaah nih mi cu goluri a ṭhan si ahcun Exodus dal thum cang hleihnih i kan umri a ṭhan a si ahcun na thinphang hlah kan umri lai ti kan si cang. Pathian nih hin kan in tlak lo, kan zuam lo, kan duh lo bu ruang zong in kan i tlak lo, kan ti lo caan zongah hin kan nunnak ah fialmi, khinhmi, auhmi kan si siah cun a hnu in zultu lungput he a kan dawi pek ṭhanmi cu nangmah na tlamtlin lonak, zeihmanh na si lonak, kai tlak lo ti na ruahnak vialte, na zuam lo bu lila zong na va si zongah, na duh lo bu lila zong na va si zongah kaitak in rimno ti lungput he na e mi si zongah toidornak lungput he na ve e mi si zongah pahnihnak i Moses sinah fianternak in a langhtermi cu kan nupi lai ti a si ning ah hin kai tlak lo ti hi dirmun pahnih kan chim kho kan duh lo kan zuam lo ruangah kan chim khawh tlak lo nak si kho Cu bantukin kanmah kha kan i toidor tuk ruang le tam kan i phak tuk ruang i kan i ṭhum tuk ruang i a cha a sa lomi kan chiah ruang i tlaitlak lo ti zong a rak si kho tu tampi ko. Zeiti a va si hmanh ah Pathian nih kawhmi hna, Pathian nih chinmi hna, Pathian nih fialmi hna nunnak chungah Pathian nih a hnu zultu a hnu zultu dingah a kan chiahpiakmi Pathian bia cu nai ta zong nai tlak lo zongah na fel zong na fel lo zongah van ti tuah si lo cu bantuk na fim zong na fim lo zongah van ti tuah si lo na ṭhawl zong na der zongah van ti tuah si lo keimah nih kan umpi la cucah cun ai tlakmi si ko ti hngalhter ṭhan a kan duh India in mino pa pawl, mino pawl, hruaitu dangdang cio zong Pathian i rian pek, rian khinh dingah a ho paoh hi a fa kan si ahcun ṭuanvo kan ngei dih cio. A hlei ṭuanvo pekmi kong ahhin na hmurka na thinlung nih kai tlak lo rak ti lio caan ah zei bantuk lungput in dah kai tlak lo a ti sual ruah ṭhan nupi Na zuamlonak na duhlonak run kai cang an ti sawsawh sul ahcun a donghnak ah Pathian kei cu ka ngaithiam ko midang tu fial ko na ti a chuak ṭhan ko men sihmanhsehlaw cu dirhmun zong Pathian nih hngalhtera kan duhtermi cu keimah nih lo kan umpi lai hi ti a kan ti lengmang mi bia ha kan hngalh A pahnihnak ah zeidah um hi kan ti si ahcun as well as delthumnak cang hlei tinak kong ah khan zeitindah um ṭhan kan ti si ahcun lai cang hun rel lai Pathian nih cun Moses cu thawh i keimah cu a sawi he thumnak ka ngei lai Moses nih Pathian cu a thawh i Israel mi hna sinah ka va kal lai i nan pupa hna Pathian nih nan sinah a ka thlah ka va ti tikah ahodah a min a si tiah an rak hal lai cu tikah zei a si ti ah dah ka leh hna a ti ti ka si Le Moses a dirhmun chungah a thinlung chungah a um ngaimi thil a pahnihnak cu hngalhnak tlamtling ka ngei lo ti a si a ti. Cucu fiang dawh in chim ahcun I do know enough I do not know enough ti a si tiah Baibal thiambawt in an ti. Pathian ka zaangfah ko ka ngaithiam ko midang tu fial ko na tiah a rak ti lio cang ahhin Moses thinlung cungah cu bia chimnak cu keimah nih hin hngalhnak tlamtling ka ngei lo ti a ruah caah a si an ti a ruang cu na min na pei kan hngalh lo cu ti tluk khi a si Atu kun relpi chapter pathumnak verse thumnak a langhter cu Israel mi nih nangmah hi Israel mi hna chahchuahtu dingah ka thlahmi ka si tiah ka vai ti hna i nangmah cu ahodah na si an thlahtu cu dah ahodah si tiah rak ti hna sih law a min man na min man ka chim thiam ṭung lo cuah cun balnak tlamtling ka ngei lo i naa ka ukmi naa ka firmi rian hi an ṭuantu dingah kan tlak lo an tinak a si ti kha ruat dawh hihi laimi nih hin kan zumhnak lampi ah a cang lengmangmi lungput a si tawn pathian kan hngalhnak a der thawng tiah hnu ton ai timi tampi kan um tawn Pathian kan hngalhnak hi a zaam tuk, a puan tuk, kei cu kai tlak lo tiin a luatmi tampi kan um tawn. Cu bantuk lungput he Pathian kan hngalhnak ṭhawng lo, a cak lo, a der tuk ti kan kan i ruahnak nih hin a donghnak ah ka ngaithiam ko, midang tu fial ko ding hna ti a fawi ti tawn. Cu bantuk Moses nih nangmah na min ko ko hmanh ka theih khawh hlan le ka chim khawh hlan ahcun na ka fialmi rian na ka khimmi rian hi zeitindah ṭuan khawh hnga e tiah a rak ti lio cang ah Pathian nih a chimmi bia cu keimah cu cucu cucu ka si e cuti ka ti minung ka si cucu tiah tampi a rak chim hrimhrim lo a chimmi bia cu Exodus

kan min na theih hi ka sining na theih hi ka, ka ruahnak lila ka lungthin lila na hman ti hi a biapi ti a si bal lo keimah cu keimah ka si ko ti na theihnak nih hin kan fianmi rian tlamtlinnak ding caah na qualification a za ko ti ka si lai Cucacun Pathian nih ka auhmi hna rian fialmi vialte hna nan cah in kei cu ka zumhnak a derthawm tuk ti i Khrihfabu zong an sawm hna. Pathian rian caah, Khrihfabu caah, Khrihfa, Khrih ram caah rian kan ṭuannak ah hin kei cu ka hngalhnak tlawm tuk. Ka hngalhnak i phan lo kan ti sual si ahcun Pathian bia eltu ka ngaithiam kaw midang tu fial ko hna an timi kan si.